Миһербан һәм мәхәббәт иясе булган Аллаһ исеме белән игътибарыгызга бөек Ислам тәгълиматына багышланган дини милли программабызның бүгенге чыгарылышын тәкъдим итәбез. Ассаламугаләйкүм, газиз Әһле Ислам җәмәгатебез. Исәнмесез хөрмәтле Балкыш программасын караучылар! Әссәләмәгаләйкүм газиз милләттәшләр, имандашлар! Без сезнең көзнең, алтын көзебезнең шушындый кояшлы, берчә кояшлы, берчә көмеш яңгырларын сибеп торган илаһи көнендә сезне сәламләвебез белән бик тә бәхетлебез. Әйе, чынлап та көз ул чебешләрне саный торган, уңышларны барлый торган мәл. Келәтләребез алтын иген белән тулды, яшелчә җимешләребез дә уңды. Һәм менә шушы мәлдә безнең Ихлас мәчетебездә үзенең егерме ел буе хезмәт итеп җыйган уңышларын барлау өчен, алга фикер йөртү өчен республикабызның зур концертлар залында зур форум уздырды. Һәм шул форумда безнең бик күп, бик күп мәртәбәле кунаклар катнашты. Без бүгенге сәхифәбездә, әлбәттә, үзебезнең Балкыш программасын караучыларга менә шушында катнашкан кунаклар белән әңгәмәләребезне тәкъдим итәрбез. Тугры фикер. Ихлас мәхәлләбезнең Башкортстан мөселманнары Диния назаратына табигъ булган Ихлас мәчетенең хакка хезмәт юлына инде егерме ел. Әйе, бу Уфа баш калабызның, димәк, Башкортстан җөмһүриятебезнең мәгънәви һавасында күркәм бер вакыйга. Бу җәһәттән, егерме өченче сентябрь көнендә үткәрелгән Халыкара форум тантаналы җыен кунаклары белән сезләрне таныштырачакбыз. Хәерле сәгатьтә, изге нияттә дип догалар кылмактабыз. Хөрмәтле телевизор караучылар! Бүген Ихлас мәхәлләбезнең хакка хезмәт юлына 20 ел мөнәсәбәте илә халык ара форумга килгән кунакларыбызның берсе, мөгътәбәр шәхесләребездән булган Хөсәен Мәдәршаһи

Ислам университетының фикһ фәннәре докторы Хөсәен Мадаршаһи булды. Әйе, өмет бар икән, димәк, рухыбыз көчле, өметебез бар икән, димәк, безнең киләчәгебез

Газиз кардәшләр, без бу көннәрдә безгә кунаклар килсен, безгә кайгы килмәсен дип догалар кылмактабыз. Бүген сезләргә Могтәбәр шәхесләребез рубрикасында Ислам Иран җөмһүрияте Кум ислам университетының гыйрфан һәм фәлсәфә фәннәре докторы Мөхәммәд Хөсәен Масумия кардәшебез белән таныштырабыз. Хуш килдегез, мәрхәбә, йә, мәрхәбә, Мөхәммәд Хөсәен

Әссәламәгаләйкүм вә рахмәтуллаһи бәрәкәтүһи вә җәннәтү. Барчаларыгызга да Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте, бәрәкәте, сәламе, җәннәте булса иде. Безнең шундый егетләребез бар әле, безнең чорыбызга шундый талантлы, матур, чын күңелдән ихлас, Кешеләр туры килде. Татарстанда Җәлил хәзрәт булса, Башкортстанда безнең Мөхәммәт хәзрәт Галләм бар. Миннән еш кына сез аны күптән беләсезме, диләр. Мин аны гомерем буе беләм, ахрысы. Һәм шулай тоела да. Кыен булса да, шатлык булса да, каядыр барасы килсә дә, матур вәгазь тыңлыйсы килсә дә, Уфа белән Казан арасы 500 чакрым булса да, без киләбез. Җан җылысы, ихласлык, акыл, мәртәбә, бик күп яхшылыклар күреп китәбез. Хәзрәтебез бар. Хәзрәтебез безнең шул дәрәҗәдә укымышлы, белемле, акыллы, барыннан да бигрәк халкыбызга, милләтебезгә хезмәт итә торган кешеләр булуыбызны телибез. Һәм хәзрәт безгә бик зур ышанычлар да күрсәтә. Миңа Аллаһның рәхмәте белән Мөхәммәд хәзрәтнең Тугры юл дигән китабын бергә эшләп чыгарырга булдык. Хәзер бит әйтәләр, китапларны бик укымыйлар, китапларны сатмыйлар диләр. Әлхәмдүлилләһ шөкер, менә безнең үзебезнең татар мөселман календаре татар кайда гына эшләсә дә, бөтен җирдә, бөтен җирдә таралып тора. Һәм менә шушы календарь безне Мөхәммәд хәзрәт белән дуслаштырды, таныштырды, аралаштырды һәм Хәтта Мөхәммәт хәзрәт безгә безнең борынгы галимнәребез, бабаларыбыз, курсавыйларыбыз, Ризатдин Фәхретдиннәребез бик тә хөрмәт иткән Иранга, фарсы дөньясына алып барды. Һәм без аннан Чыннан да, динебезнең шул дәрәҗәдә зурлыгын, матурлыгын күреп кайттык. Аны да Мөхәммәд хәзрәт безгә бүләк итте, күзләребезне ачты. Күзләребез болай да ачык иде. Мөхәммәд хәзрәт безне анда алып барды һәм безгә шунысы кызык, бик кызыклы Зур профессорлар, хатын-кызлар университетларында укыта торган профессорлар, ир-егетләр, ханымнар бик матур лекцияләр укыдылар. Һәм мин анда барып кайтканнан соң, иҗатымны хәзер, мәкаләләремне, публицистикамны халыкка язганда, җиткергәндә, Иранга баргач, Ираннан кайткач дип сөйлим, язам. Һәм менә шундый кызыклы әйберләр күрдем. И безнең бабаларыбыз анда юкка гына бармаган, юкка гына алар фарсы телен өйрәнмәгән, юкка гына фарсыча язмаган икән. Ул фарсы теле, шагыйрьләр теле, фирдәүсиләр теле. Безнең Кол Галигә Йосыф-Зөләйханы язарга язарга нигез булган Шаһнамә Язылган җирләрдә булдык һәм без инде аннан, әлбәттә, Татарстаннан ике хатын-кыз, Гөлзада ханым Сафиуллина һәм Башкортостаннан ун хатын-кыз бик күңелле итеп, бик баеп, ундүрт көн йөреп кайттык. Ансы өчен дә Мөхәммәт хәзрәткә бик рәхмәтлебез һәм аның менә бу яңа китап, Гали хәзрәтнең китабын тәрҗемә итүе дә динебездә ниндидер бер Алгарыш булыр һәм безнең без сөнниме, шигаймы, төрлесен әйтәләр, ләкин аны башта аңларга кирәк, башта үзебезнең динебезне аңларга кирәк, башта әгәр безнең юлларыбызда адашканнар, саташканнар очрый икән, без аларны да аңларга тиеш һәм менә шушы Юк, ул да бит Коръәнне ярата, ул да бит намаз укый, ул да бит хәдисләрне. Алар да адашмасын иде. Без бер-беребезгә нәкъ пигамбәребез Мөхәммәд Мостафа галәйһиссәлам кебек киң күңел белән, үзебезнең ихлас Мөхәммәд хәзрәт кебек Мәрхәмәтле һәм бер-беребезгә чын күңелдән һәрвакыт ихласлы булсак иде. Әлбәттә, безнең бу зур форумымызда тагын да бик күп кунаклар катнашты. Мөгаен, без Балкыш программасының алгы, алдагы чыгарылышларында бу сәхифәләрне күрсәтербез. Һичшиксез аның дәвамнары булачак, әле кабат-кабат аларны сезләргә тәкъдим итәчәкбез. Хөрмәтле Балкыш программасын караучылар, бүгенге чыгарылышыбыз ахырына якынлашты. Сезгә иң яхшы теләкләрдә калып хушлашабыз. Сезләргә бәхет, бары тик